Ng'anchere abagusing'iri ribaga eri bono iga kore evidio eye gochia ase egitutu kiaye North, ase Japhet Nyakundi are omochombe. Naende ko naba abachumbe bande bonsi bakonyetegerera, Jafeti nyakundi tobase gwancha chisegi chi'che chituko chiaye chia Note. Twancha pi ng'a amatanga asorong'a ase abanto bago baro chisegi nkorwa rochire, ng'a asorong'a ase ogokwana esegi nkorwa nwere. Mobase gwancha.

Omonto nabere engoro gochia mono ase anyo, nyaria inche juzi njusi acha nabo abanto bagochi chacha na otuma ogontebia. Lakini tindamorora ng'a nare big threat, gose ng'a ensari mache nare a big threat mpaka esegi ebente koba ase amatanga are. I don't think ng'a nebente koba boigo. In a nutshell nkobatebia ng'a omojumbe ore seated, abe UDA, abe Jubilee, abe ODM, tabase ko allow chisegi chitoke ase constituency yaye, ime agusia, eitari tabia amagusii.

Ase ki ekegogosareria mono? Itakuharibia sana. Tiga ngotebie ng'a abagusii baminto ase omonto oyomo ogokora efiosi abagusii mpaka bono chinsa echi achaete iga nchafete nyakundi. Abanto bakweboria ng'a omongwana oyo egasi nigo okora are? Naki bono tari gosupport matiang'i. Bono naki togochi gokora twenty twenty seven?

performance, leading MPs in performance in the Gusii region. Chipara chikobekwa chilami chilami chilami, tingakereti nonye na osoro namoikerete. Bono ogot- kore okwo amagenderero, abanto bakamwancha, abanto abwo abwo bakancha matiang'i, bono ogosenywa naki? Naki bagochia gokora 2027. Matiang'i gose Jafeti, gose Boazi. Abwo nobarete confusion. Amagenderero aria amaya Jafeti anyakore tancha asarigwe nebirugu. Omonto oyomo agokwa asarire Jafeti pi gisiasa. Oyomo bieka gose omonto agoakwa oyomo. Yaani bono iga noe one term team tebwati ground yogocha go de-campaign Jafeti Nyakundi. Tebwati ground kiya. egento gioka keragere Japhet Nyakundi abw vurugu. Bakorigia excuse ng'a Japhet Nyakundi akorete mistake, naende bono chinsa eki chikong'anya igaa kitutu chia chiko chiche kitutu chiache note. Eki gekoorokia ng'a nkonyora bare enchara ya ogodi campaign Japhet Nyakundi. Bono inche ntaete koira ribaga eri ngosemia Japhet Nyakundi iga, ase amagenderero mbuya are na abanto mbarekete ki? mbamaeti. tibikogwancha kando, mbamaete ng'a omongwana oo nkorora amagendero. Tiga create confusion eyio, ogo campaign kwaye gwa 2027 gotigara ase amagenderero. Tabasa korigia naende enchera ende ng'a agotumia chinguru chiaye chinyinge kodika koiraneria gwe defend ng'a yaya inche naitete oyo, oyo taiteti tari banto bane, ng'a ase eki, gekogera people have seen him, literally gakoora omojumbe one rikondo.

Inki naende ekebe gekogera nya- nyarenche I don't think is a a threat gocha ase ore mono, mpaka ekogera ng'a mpaka chisegi chibe ase ore nere aro, yaya. Tinkagereti ng'a nere that possible, tinkagereti ng'a nyarenche nabwate ground gete ekenene orache gontebia ng'a keragere mpaka ng'a okosi keosi, mpaka naroche ebichanda biamate ng'a bigwakwa chindoe, abande ba- kobwatwa enchera enkong'u, tari buya. tobase kwarorao ebinto buna ebi bisari amang'ana amaya ogokora ki totichachenire goteba. Aye na omojumbe orachorwe na UDA ng'isaneke ntebe ng'a ochorirwe. Ekero nimanyete ng'a matiang'a abe president, ebe nchori mpaka Japhet Nyakundi amosapote. Ekero na omogusii nki orakore nki osapotie omonto otari bogambi? Mpaka osapote matiang'a. So tobase goesareri ase chisegi. Binto mbireo bitari biya gocha asore. Ekemo kiabo. nintwe koroka ng'a epati, epati ore tari ero mogusi are. Abagusi bonsi pi ibaroche Jubilee according to my analysis, mbaroba barache go deviate because ntobwate some democracy ere gusii, lakini bono iga abange bagokwana naki Jubilee bare, aye okaba UDA. Eki bado nkebeti gento keneene ase abanto ba Kitutu Church North, nkebe nkiarenge threat ng'a Kitutu Church North ng'a bono UD no eki nkeri a big issue. Because nokorete ki? Amagenderero na UDA yao. Egento kende ndagotebie ng'a aye osupport Ruto ere abanto ba gari bagosupport Matiang'i. Ekio nkeraba gento keneene, ekero abanto nabo goika bagakire Ruto naende bagakire Matiang'i naende bagwakire. Baria batagete bagakire Ruto lakini abange bagakire Matiang'i naende bagwakire. Eki nkeria big issue, That is why ngote ng'a development eyio ogokora iga Ruto gocha Kitutu chacha North, it is the most important part ya omogambi ocha orore Gusii yaito. Eki nakio egento oboete korenda nge ebase gosariwa na etabia ya chisegi, amatanga. I am just saying it in openly the way it is. Ekogera nachire chistreet, inche ng'a Kitutu chacha North, inche koboria abanto naki bagoteba. Ntutam gose one tam mpati ki bare Japhet nkoira nare gose taikoirana I will go there and question the people toigwe nki abanto bagokwana but in the meantime from my observations buna ndoche amang'ana are Japhet Nyakundi you have a good ground tobase gwancha gese arigwe na obotiriri oyio bwa echesa egi ase tochachenote timaeti gose mbobe nakwana lakini ase comment section namokoria nigo echi mbuya mono sana. Welcome to Sunflower Hotel. Sunflower Hotel is located just one kilometer from the main town of Nakuru City.